Taku kōrero mō ngā uri whakatupu e whai mai ana i ngā mahi nei kia tutu ai te puehu, ko te mea tikanga tuatahi pea kia mataara. Nā te mea ina ka tīmata i tēnā mahi, he maha ngā. Mea o te ao e huri mai nei ki a koe, kia aukati, kia whakakahore, kia whakahāwea, kia parahakonia, kia aha rānei, aha rānei. Ahau, ko whakapērā tonu ahau i te wā i mau au ki te whare herehere, whakamā pai oku mātua. Ka mea mai rātou, kīhai rātou haere mai ki te visit mai ki au i roto i te whare here, kīhai. Kāore e whakaae ki taku mahi. Ētahi atu o ngā rōpū e whakapono ana ki te kaupapa kia whakatūngia he wiki mō te reo Māori. I te wā ko te hēmana ahau mō te Kaiwhakahaere Matua mō Te Taura Whiri i te Reo Māori, i taku tukunga kōrero ki te komiti e meatia ana he pakanga kei te haere mai, nā runga o taku tūranga i kite au tēnā tūāhuatanga. Tō tātou nei kāwanatanga e whakamahi ana ngā mahi e pā ana ki te takutai moana a Ka Rēpai. Kīhai te Kāwanatanga i whakaae ki aku kōrero, kua pukuriri rātou ki ahau, te Minita me te Pirimia, ki a au mō te āhutanga o aku kōrero, engari kua pono taku kōrero. What he did wasn't appropriate. I followed due process, I haven't broken any law. Nā rāua anō i mea mai, e tika ana koe kia rīhaina koe. Mea tau kahore, ka hore kau he take kia rihaina hoki ahau. Engari, kei konei tonu au e kohikohi ana nga kota e whakamahara ana ki oku tupuna. Kia kore tatou e taka ki te riri, kia kore tatou e taka ki te, ki te ahi e para ana.

Ā, he tamaiti nō konei, i whānau mai ahau ki konei. Ko Raiha Piripi tōku māmā. Nāna anō i tuku ahau ki tōna matua ki a Henare Piripi. Ā, nā Henare, Henare Piripi i āwhina mai i ahau, i atawhaingia e ahau i roto i tōna whare, i te taha o tō mātou nei whare nei. Ā, he matua anō nōku. Nāna anō i whakatupu ahau nā te mea ko ia me tana kuia a Keiti i whakatupu ahau ki koneki. I konei hoki taku granipāpā a Kingi Piripi e noho tahi ana me mātou ki Ahipara nei. Koia tērā ko te kaupapa o tō mātou nei noho kei raro i te maunga o Whangatautia i runga i tō mātou ake whenua i noho nei hei ahikā. ki te whenua, hei kāro anō mō te iwi o Te Rarawa me ō mātou nei hapū o te patu kirikiri. Ahau nei he uri nō ngā waka i tae ki uta, ki Muriwhenua. Nā Kurahaupo tērā, ko Mātaatua, ko Tākitimu. Kei reira hoki ngā waka me te waka nei o Tinana. Whai no nga waka i noho mai nei ki Te Hiku o Tika, Te Hiku o Tika a Maui, kei konei no nga uri e ora tonu ana. Na reira ahau he uri no te Maori no, he tuahine ki a Poro, te ariki o Te Rarawa i taua wa ra, ka mutu ka heke nei i nga tatai ki Te Morenga, kia tata iho nei ki Ki ahau ki te whenua nei, ki tōna mana, kei konei au e noho ana kei raro i te maru o te maunga whakahirahira whangatauatia, ki te taha moana o Whāro, o Kāririkura, ā, tae noa mai ki te awa o Wairoa, ā, me tō mātou nei marae. Ko Romo te marae. Ko Te Ohaaki o Pōro te whare hui, ko Maruaroto te whare kai. Ko Te Rarawa te iwi. Ka mutu, kua noho nei au hei mōkai anō mō tōku iwi ki te kāinga nei. he kaihāpai ō mō te marae, he kaikōrero mō te marae, mō ngā marae o te kāinga nei. Ko pērā tonu aku whakatupuranga, ngā kaumātua e tohutohu ana i ahau, E whakapai tonu ana i te mea nā taku kaumātua i whāngai i ahau. Nā, ko te kaumātua tērā e tiaki nei i ahau, mauria ki ngā hui, ki ngā marae, ki ngā aha rānei, anā, ka tahi ka piri au ki te reo Māori, hei reo kōrero, ka piri au ki ngā hakapapa kia mōhio hoki kei hea au, ko wai au. I runga i tēnā whāinga, tēnā hiahia, e piki aku i taku māramatanga. Mai taku tamarikitanga. I ahu mahara i te wā tino nohinohi hoki au i haere atu ki te kohikohi rukuruku kai moana me oku mātua. I te taha mo he kainga tenei mo te mo te ruku kai te akau roa nei me te one ki te kore koe e whiwhi kai mai i te moana ka ka ka hia kai rawa koe he pohara pohara to matou nei kainga i aua wa ra. Ko te kai mātaitai me te ika, koia tēnā ki te, me whiwhi kia tae ai tō, tō whānau ki te kai. Ia weekend, haere atu mātou, hei ringaringa mō ōku mātua i a rātou nei mahi ki te Ruku kaimoana. I te mea i kite au, i hanga mataku hoki au, i haere mai ngā fisheries inspectors i runga i tā rātou nei pōhēhē, he poachers kē ōku mātua. tahi ka ka ka ka whai mai ki a matou me o matou tractor you know oh e ko pohehe ratou he criminals hoki i oku matua engari wa ratou nei mahi ki te kohi kai mo mo mo nga whanau o te kainga.
Moana hakere moana potango moana o tuiterepo. ā, ka mutu, he, he matua whāngai mō ngā mokopuna, mō ngā taitamariki o ō mātou nei kāinga, ā, kia puāwai mai rātou, ā, hei rangatira anō mō apōpō. Koia tērā, ā, te koha nei a Hāmi Piripi ki a rātou. Ko ēnei ngā mahi o ngā tūpuna ki a Mahara e. Ā, hau mai te pakipaki.
E harikoa ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i ngā mahi i oti ake i Te Wiki Reo Māori me te tokomaha o ngā rōpū i tautoko i taua kaupapa. Ka te maha o rātou. Me ngā iwi. E tahi atu ngā rōpū e whakapono ana ki te kaupapa kia whakatūngia he wiki mō te reo Māori. Ko te tikanga pai mō tēnei, kia piri tata te iwi Pākehā ki te iwi Māori kia mahi tahi hoki tātou kia raru te whakaaro kotahi.
I te wā ko te hēmana ahau mō te kaiwhakahaere matua mō Te Taura Whiri i te Reo Māori. Kua takaware te mahi o te Kāwana i tēnei wā ki te hāpaitia tō tātou nei reo. I taku tukunga kōrero ki te komiti, e mea atu ana he pakanga kei te haere mai, nā runga taku tūranga i kite au tēnā tūāhuatanga. Tō tātou nei kāonatanga e whakamahi ana ngā mahi e pā ana ki te takutai moana a Kare Pai. I te wā i tuku kōrero au ki te Select Committee, i konei au e noho ana, tōku whare. Ia rā, ia rā ka kite atu au te one, kite atu te taku tai moana, mahara ana ki ō mātou mātua tūpuna i te tuku taku kōrero ki te komiti rā i tukuna atu i runga i taku aroha ki ōku kuia, ōku kaumātua o mua, tae noa mai ki a mātou e noho tonu nei ki runga i te one nei. Ā, nā, e ia rā he whakamaharatanga ki a au, Te āhuatanga o ngā hē e pā ana ki te takutai moana. Nāku anō i tuku kōrero ki te komiti, ki te haere tonu koutou ki ēnei tūāhua mahi, kāore e kore he pakanga kei te haramai. Māori Language Commission head Hami Piripi's comments came in a submission to MPs considering the Foreshore Bill. Civil war is probably a bit out there, but it was really placed in context, it was about the divisiveness of the bill. Nā te mea mātou e noho mai nei ki ngā, ki te takutai moana, i noho pūpuri mātou ki te takutai moana, kore, kore taea te wehe, kore taea te, te patu rānei. Nā reira, mehemea e whakatūria ana te Kāwanatanga he ture ki te muru i a mātou, e kore te he pakanga, he aha atu i tērā, Kua pakaru te Tiriti o Waitangi, kua whati te kupu a te Pākehā, nā, ko te pakanga te mea, te mea ngaro. Nā reira, taku mahi i konei, kua rite tonu ki ngā mahi o ērā rā. Taku tuhinga o tērā submission, he rite tonu ki te kohikohi kota, nā te mea he kaupapa kotahi. Kei raro i te maru o taku tai moana and kei konei mātou e whawhai ana. In the position he holds, what he did wasn't appropriate. I have followed due process, I haven't broken any law and it may be considered by some to be inappropriate and that will be an issue that I guess that they will take up with my board. Kīhai te Kāwanatanga i whakaae ki aku kōrero, Kua pukuriri rātou ki ahau, te Minita me te Pirimia, ki a au mō te āhutanga o aku kōrero, engari kua pono taku kōrero. Nā, nā rāua anō i mea mai, e tika ana koe kia rihaina koe. Me āta au, kāhore. Ka hore kau he take kia rihaina hoki ahau. Nā, i pupuri tonu au ki taua, taua tūranga mō ngā tau e, e rua pea ā muri i tēnā, e, i runga i taku whakapai ki te mahi. Hoi anō, koia tērā koe te kōrero a te Kāwana, kau e mahi tumatunga, kei hinga koe, nā. Kāre e tino mōhio mēnā kua hinga, kua ora rānei, engari kei konei tonu au e kohikohi ana ngā kota e whakamahara ana ki ōku tupuna. Nā reira, e whawhai tonu ana mātou nā te mea kāore anō kua oti te kaupapa, kāore anō kua tutuki te kaupapa. I wehe atu au i te kāinga nei i te 16 pea o te tau, mutu i te kura, haere ki Pōneke. I reira hoki au mō ngā tau e rima. hei clerical cadet i roto i ngā Ministry of, was it Social Security then? Ka mutu kua kōhā hoki au ki ēnā tūmomo mahi ka i haere atu au ki te whare wānanga o, o Massey ki te whiwhi taku degree i te social work. Ko pōhēhē au he huarahi pai tērā, he oranga anō mō tōku iwi. Engari, ehara, i mutu taku degree, hoki mai au ki te kāinga me taku degree, kua kite atu au, koretake rawa taku degree mō aku, mō te āhuatanga o aku mahi. Oh, hey, bro. Pēana. Ka pai.
Just about to get set up. Kia ora whānau. Kei te mahi tonu koe? Hai, ka pai a te uh, t-shirts e te waiata.
Ne. Engari, i te wā porotehi, i tū au ki te, ki te kōrero ki tēnā hui, ki tēnā hui, oh, he aha te take ki a tū ki te kōrero Pākehā? Nā koe.
Kia ora.
Kua whai atu au ki te reo Māori hei reo Kawe kōrero mō ngā pūtake e pā ana ki te whenua me te iwi. Oh, hai.
Oh, haere mai ki te marae. I haere wawe hoki au ki te ako i tō tātou reo mō kia, kia tae ai te tūki ki runga i ngā marae, kei roto i ngā tangihanga. I, ki te ako tūturu, i haere au ki te whare wānanga, Nā John Kamariera hoki ahau i whakaako, i tīmata taku whakaakoranga i te reo.
He kaumātua pai tērā mō i ako au i ngā karakia, ngā mea pea, ngā mihimihi.
Engari ko te reo whawhai, ko te reo porotēhi, oh he Kua kaha ake tēnā reo i te reo karakia and and so i whai atu au ki tēnā huarahi ki te whakaako i te reo. Tae noa ki te ki ngā tari kāwanatanga i reira hoki au e mahi ana mō ngā ngā tari kāwanatanga i whakatū Mātou i ngā Māori Focus Units kei roto i ngā whare herehere. Mā rātou, kia, kia whiriwhiria, kia whai ake tērā huarahi teke e pā ana ki ngā hunga Māori kua mauheretia. I reira hoki au e, e ārahi ana tēnā, tēnā kaupapa, kia whai motuhake, wāhi motuhake ō tātou nei tāngata kei roto i te whare herehere. Te rā nei, ko te kaupapa kia, kia hāngai pea tētahi whare kei konei, kei te taitokerau. Te āhua nei he pai tonu tēnā cultural assessments ngā mea pēnā. Engari, i reira ahau, conservation hoki, he maha ngā, ngā tari i noho nei au ki te mahi mā te reo e whakatutuki ēnā mahi. E kore e tutuki pai mēnā he reo Pākehā anake e whakamārama ana. Me ngā taonga. Mahara ana ia i a Kingi Taurua e mea mai ana, O he aha te take e mau rākau ana ngā tāngata i roto i te whareherehere? Mea te, he kerēre hoki te puna mātauranga mō rātou mātua tūpuna, ka mea mai, O, he weapon kē te taiaha. Me atu, āe, ki ētahi, engari ki ētahi atu he mea hohou rongo.
Whētene te wāhi ko Otia, te wāhi i tae mai ki uta ko te waka tinana, ko Tūmoana o runga, ā, ko mātou katoa e noho mai nei, ināianeina he uri anō Nana. Mai i te taenga mai o te waka o tinana i noho nei nga tangata ki te tiaki i te takutai moana, tae noa mai ki tenei wa i whakaturia matou to matou ropu kaitiaki, naku ano etahi o nga karakia kia whakaturia te rahui nei i runga i nga Mana Māori, horekau he ture Pākehā e whakatūria. Ko te mana o te Māori tēnei rāhui i tū ai. I tū nei mō ngā 17 ngā tau i noho tonu te rāhui nei mō te kai mātaitai. Mai i roto i ēnā tau, kua piki ake, kua puta ngā. pāua, ngā mea pēnā kua hoki mai. Mā mātou anō e tiaki, e tirohia kia whakawhānui atu. He kaitiakitanga nō ngā kaitiaki tūturu i heke mai i te waka o tinana. Ko tēnei pounamu, he mea nui nā te whānau o tō mātou kaumātua Ephraim o te Pā i whakaae mai kia tuku mai te kōhatu nei, he whakamaharatanga ki a ia, engari, Ko tōna tikanga, nāku anō i tapaina ko He Puna. He puna kia hoki mai ngā tāngata ki te marae, ki te kāinga, kia heke ō rātou nei roimata, kia whakakīngia te puna nei. Atu i tērā ka tae mai te tangata, nō hea rānei kia tangohia te wai, kia inumia, ā, he puna anō tēnā, nā reira ko te kaupapa o te kōhatu nei he puna, he puna e homai ana, he puna e hoatu ana, i runga anō i te maharatanga ki tō mātou nei kaumātua. Tana kōrero, i ngā wā katoa, astonishing good health, koia tērā ko tana hiahia kia whakatūria tēnei kaupapa kia ora pai ai tōna iwi. E koe tēnei tētahi aku mahi, he tikanga anō tēnei nō te, nō tō mātou nei whānau, taku tūpuna i te wā e ora ana, koia tērā i whakamahia wana kāinga, kia rite pēnei, Ki a Ataahua rawa te kite atu. Nāna anō i whakaako i ahau me pēnei me pērā, ā, he tāima ka hoki mai au ki te kāinga, ahakoa kua pō, me haere tonu ngā mahi kia oti atu. Ētahi o aku tamariki kua pōhēhē rātou ko, ko āhua pōrangi ahau, nā te mea taku kaha ki te mahi tēnei mahi. Mea atu ki a rātou, Titiro mai. Ā tōna wā, ka mōhio koe ki te pai o ēnei mahi, te tikanga o ēnei mahi. He tikanga anō nō mātou, nō tōku tupuna, he tikanga anō mō aku tamariki kia kite mai, kia mōhio mai i te ataahua o te wāhi. Tēnā pea he karanga ki te iwi, nā te mea ko rite tonu Tēnei mahi nei ki ngā mahi kei runga i te marae. Haere te mea he mahi, he, he, he pātatatanga ki a Papatuanuku, he pātatatanga uh, ki, a, ki a Rongo, uh, a tainoa mai ki ngā, ngā āhuatanga o te taiao. He mea mōhio, he mea uh, tika, uh, nā, ki te koe. Te koretake o kia humahi. Etahi taima, but, you know, just kia tika te, kia tika te whakatakotoranga. Miss those ones. And koe tera.
In Ruapikapika, when they had the trencher warfare, they watched the Kiore underground. Taku kōrero mō ngā uri whakatupu e whai mai ana i ngā mahi nei. Kia tutu ai te puehu, ko te mea tikanga tuatahi pea ki a Mataara. But at the same time it stands for Tino Rangatiratanga too, the white skin, the black and then the red. Na te mea, ina ka timata i tena mahi, he maha nga mea o te ao e huri mai nei ki a koe, kia aukati, kia whakakahore, kia whakahao e. kia parahakonia, kia aha rānei, aha rānei. When they composed the flag in 1835, the one thing they said was that red had to be in it. Ahau, ko pērā tonu ahau i te wā i mau au ki te whare herehere, whakamā pai oku mātua, ka mea mai rātou, kīhai rātou haere mai ki te. Visit mai ki au i roto i te wharehere, kīhai kāore e whakaae ki taku mahi. O rātou nei hoa, kua pērā tonu, oh, tēnā tangata kei runga i te huarahi hē. Yesterday how you were talking about the Rahui, did you bring that into effect? Oh yeah. But the community did. So did you open it up?
Kia Mataara, nā te mea, kia. Kia tiakina koe i a koe anō. Good morning kids. Lunch will be ready soon. Where's Dora? She's out playing with the cat. Oh of course she is. Taku whānau, especially te whānau tuatahi, nā rātou, nā rātou te utu mō aku mahi. I te wā i noho nei au ki tēnā hui, ki tēnā hara nei, tēnā hīkoi, i ngaro atu ki a rātou. Don't be stupid these guys.
Ka mutu, i tupu ake rātou, horekau he, kei heke a Pāpā, o, ko Hīkoi ki he, ki he, ki he rā nei. Ā, nā, ā, ka, ka mutu, kua waiho nei taku whānau, ā, i runga i te ngoikoretanga, nā te mea kei, horekau he, he, he, he Pāpā ki reira.
E kai, e kai, e noho.
Ahakoa i hanga whare hoki au ki koneki, ahakoa kei rere hoki o ratou nei whare ma Ahuru, kei hea kē a Papa? Na, ki a au nei, he, he pātai nui tērā. I te wā i haere atu au ki ngā hui pea, oh, no, horekau he raruraru, oma atu, ki kō, ki kō, ki kō. Ahakoa, haere kei runga i te hōiho, kei runga i te waka rānei iho, ngā, mā, mā raro hoki ka mea, haere. Nā, kua pērā tonu ō mātou, ehara i te mea kua haunaki, mātou, koia tērā ko te ngākau e ngākau nui ana ki te kaupapa. Engari, he utu, he utu anō mō tērā. Kia waihotia nei tō whānau kia. Ia, kia muru mai tetahi atu, kaua, me, i hoi ana, he awangawanga. Ka mutu kia tika nga korero. Kotahi ano te teka, ka hinga te kaupapa. Kia kotahi ano te teka, ka hinga te kaupapa. Kua kite au ki tena tumomo mahi. Nā te teka o te tangata ka hinga te kaupapa. Mēnā ka tatū atu ki tērā, kua rite te tangata kia tū ki te ao, he tangata mārō, he tangata whakapono, he tangata tika, he tangata kaha. Ko ngā tangata pērā ka whai mai te iwi. Kāore e roa, ka whiwhi koe he hui. Mā te hui hoki e kōrero ki te iwi whānui, kātahi ka puawai mai he kaupapa. I hikina te haki, kua koia tērā, kua tae mai. Engari, ehara tēnā te taenga mai. He mutunga iho pea, engari te taenga mai, me tika, me whakaako. i ngā tikanga e pā ana ki tō kaupapa kia tika tonu wā nei kōrero. Haere te mea ki te totohe rānei, aha rānei, just kia tika te kōrero. Mā te tika, katoa.

Thank you. I tīmata ai tēnei pakanga nui. Nā runga anō i te waka pono, i tā rātou e iea iea ana, kia ripia, kia tā ai, Kia tango i tēnei mea ko te pango kei roto i te whenua nei. What do we want? No seabed mining! What do we want? Now!
Ko mātou te tangata whenua o te moana, ko rātou whakaaro.

I au e tupu ake ana. Ana, ana to matou wa takaro. Haramai mo te hararei, a, ka noho matou ki, ki te moana nei mo te ra katoa. Hoki atu mo te kai, hoki mai mo te kau. Hiahia au tena mo aku mokopuna, aku tamariki. E taea e ia ai tatou a matou mokopuna, tatou tamariki, kia mohio, anei to, to inua, anei to awa, anei to moana. Ana, koia matou, te hunga o te wa nei.